Ытыы күнүнэн күндү истээччилэр! Икки тыһыынча биэс сыл сэтинньи сүүрбэ биэс күнүгэр ЮНЕСКО быһаарытынан олоҥхону аан дойду культуратын биир саамай чаҕылхай шедеврынан биллэриллибитэ. Олоҥхо саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын саамай үрдүк чыпчаала, үйэттэн үйэлэр тухары көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр испит дириҥ ис хоһоонноох айымньыта буолар. Олоҥхо биһиги өбүгэлэрбит, төрүттэрбит былыргы олох көстүүтүн уустаан-ураннаан кэпсээһиннэрэ буолар. Сырдык хараҥа күрсүүтэ киһи модун-санаатын, күүһүн-уоҕун, кыаҕын, айыы-аймаҕын араҥаччылыыр үрдүк аналын хоһуйуу көстөр. Төрүт тылым Маҥнайгы оҕото, эн бааргын, сахам олоҥхото, үтүмэн үгүс сылларыҥуордаан, умнуллубакка кэлбиккин уруйдаан, саха саҥалаах барыта эйиэхэ абылаппыта. Дириҥ да силистээх эбиккин олохтон, эгэлгэ силиктээх сахам олоҥхото. Билигин эһиги истиигитигэр Сергей Степанович Васильев-Баргонскай Эрчимэн Бэргэн олоҥхотуттан ийэ оҕотунаан толорууларын сэргээн истиҥ
Былыргы дьылларга урукку хонуктарга туруу бараан дойду тунаалыйар туһахтарыгар бухатыыр үөс-күөх, буойун олохсуйуох устата-туората көстүбэт улуу толооно олоҕурбута эбитэ үһү

Боруо таһаарар олорбуттара үһү. Кэмниэ кэнэҕэс хомнуо хойут эриэн-тойон оҕонньор Эбириэлдьин хотун эмээхсин көмүс долгун көҕүллээх олус үчүгэй уол оҕону төрөөбүт Олоҥхотун олоҥхо, ол оҕо биир хоноот биирдэнэр, икки хоноот иккилэнэр, үс хоноот үстэнэр, омуннаахтык улааппыт. Ол улаатан иһэн уол биир сарсыарда оронуттан ойон туран кырдал хонууга кылыйа сүүрэн хаалбыт. Сүлбэ далайга сөтүөлүү, оонньуу сылдьан, биллибэккэ-көстүбэккэ мэлийэн сүтэн хаалбыт.
Оҕонньордоох эмээхсин уолларын сүтэрэн омун аһыыга киирбиттэр, хотуттан ыйыппыттар, арҕааттан ыйыппыттар, соҕурууттан көрдөөбүттэр, илдьит ыытан илин ирдээбиттэр, ол тухары уоллара көстүбэтэх
Биирдэ кэтэһэн-кэтэһиннэр кэлтэгэй буолбуттарын кэннэ, Анысханнаах арҕаа халлаан алын кырыытын диэкиттэн ат туйаҕын тыаһа хабырҕаччы сиэлэн кэлэн олбуордарын иннигэр тохтуу биэрбит, оҕонньордоох эмээхсин уолларын сураһаары ойон тахсыбыттара, көмүс чыычаахтара бу кэлэн турар эбит, үөрүүлэриттэн көмүскэллэрин уута күөгэс гына түспүт, сыллаан-уураан барбыттар Ол кэннэ өйдөөн-түүллээн көрбүттэрэ уоллара үс чөкүлүрдээбит, муннуктаахха дылы дараҕар садныламмыт, кырыылаахха дылы мотоҕор күөстэммит, тапталга тимир таҥастаммыт, кутуу тимир хос куйахтаммыт, кыһыл көмүс кырыылаах бэргэһэлэммит
Оҕонньордоох эмээхсин үөрүүлэрэ үксээтэ үрүҥ күннэрэ, сырдаата, олуктара кэнээтэ, уоттара күөдьүйдэ, ыалларын анардылар, мааны остуол таптылар, малааҕын онордулар

Ол сырыттахпына үс халлаан үрдүгэр олохтоох үрүҥ аар тойон ыйааҕынан кулуһунньугунан аатырбыт күккүрүүр бөҕө бухатыыр кэлэн ыҥыран илдьэн тоҕус түүннээх күн уһааран өлбөт мэҥэ уутугар үс күннээх түн сөтүһэлэтэн тохтубат хааннаатаа, тостубат уҥуохтаатаһын, эрчимэн бэргэн диэн Эмньик кулунаттаах аат иҥэрэн Орто дойду сиригэр улуу бухатыырынан анаан ыыттын. Аан дойдубутун араҥаччылыыр киһилэннэхпит диэн, күн улууһун көмүскүүр ыччаттаннахпыт диэн, эдэрдиин эминниин эмээхсинниин оонньордуун эргийэ эҕэрдэлээтилэр, уруйдаатылар. Но
Ол кэннэ Эрчимэн Бэргэн Байах тииттэн баҕаналаах Дуул тииттэн тулааһыннаах ис кудуллаах моҕол ураһаны оҥоһунна уонна отут быластаах оронугар тэбиэн кыыл тириитин тэллэхтэнэн утуйан хаалла. Эмискэ кыырай халлаантан кыталык кыыл көтөн кэлэн маннык диэн кынтаҥнаан ыллаан барда: Бэргэн, хотону эн көмүскүүтээххин хаачылаан Куону абааһы уола чуҥкунуур чуура бухатыыр уоран ылла, хара таас сымыыт гынан ыйыстан кэбистэ, эйиэхэ урун үрүҥ аар тойон өлбөт мэҥэ уутун ыытта, өлбүтү өрүһүйдүн диэн илдьит ыытта Эрчимэҥ Бэргэн өлбөт мэҥэ уутун хабан ылан уктан кэбистэ, атын быһа биэрдэ уонна айаннаан быыллаһыннарда. Ол айаннаан кыһы кыыһын тэлгэһэтигэр тиийэн кэллэ. Чуҥкунуур Чуура бухатыыр абааһы уола Соҕотохто суодас гына түстэ, хаһыытаан хабырытта, күлэн саһыгыратта. Чуҥкунуур Чуура бухатыыр «Оо, ксиэ, нокойдоон, ойуторум омунуон, аргыый эрэ, нокоо, алҕас туттан гын, аламаҕай күнтэн арахсаайаххын, хаачылаан куой, мин кэргэним буолуо, уруу буолары күүтүллэр өссө, онно мэһэйдээмэ» Дьэ сити кэннэ Эрчимэн Бэргэн тоҕус дьулайдаах турук таас хайаҕа ойутан таҕыста абааһы уолун чуҥкунуур чуура бухатыыр дьэбиннээх ардаай аһыытынан часкыйан ылла сити курдук орулуур отун күннээх түүн охсустулар тырыта тыытыстылар отут күннээх